Henffych, on i fod draw yn Vancouver yn yn neud y cyrlio, achos job na job fi oedd gweithio nhw i frysio. O reit oce. I frysio. Come on, i frysio! Ond yn hytrach na wnes i na, achos o'n i ar- gor'o' edrych ar y we ar gyfer y clipe gore', nid ar gyfer chi, ooh na, ond ma' wastad arbennig, Mark Evans! Reit, ti 'di perfformio mewn dau o'n hoff sioeau cerddorol i, sef Rocky Horror Picture Show a Spamalot. Do. A pa, pa, be, be dio ambiti, twed, um, theatr cerddorol, musicals, sydd yn, sydd yn roed y wefr i ti? Um, Wel, dwi'n licio canu, dyna di'r passion mwyaf sgyn i, a dwi'n meddwl bod allu deud stori trwy'r sioe, um, trwy'r efo canu hefyd, mae'n beth special iawn. Um, ond efo Spamalot, nes i weithio efo Tim Curry yn ah, Spamalot. Brilliant. A fo oedd Frank Furt yn y ffilm. Yn greiddiol, yn greiddiol, wel, twed. Mm. Hei, Mae yna rhyw gylch fanna. Ie. Athio! Yn athio'n dda. Um, ond ti hefyd wneud stwff uh, uh, serious hefyd, yn dweud? Pa, pa un sy'n well dy ti? Y stwff comedy neu'r stwff serious? Y ddau, really. Mae'n neis gallu cael amrywiaeth. Da, iawn. So. Wneud yn siŵr bod ti'n cael yr holl jobs, sy'n Dwi'n mor flexible yn gallu neud bob beth. Nawr, ond fi'n gwybod nes ti gael chyda bach o drafferth pryd o ti yn Rocky Horror Picture Show uh, yn cyrraedd man y llwyfan. Be, be ddigwyddodd yn fanna? Pan o'n i'n cyrraedd allan, un o'r tro cyntaf yn yr heels, o'n i'n gofod gwisgo. Um, achos ni'n gorfod dod allan diwedd yr, yr, yr ail act efo corsets, knickers, suspenders, fishnets a heels. Ond be, be oedd wisg dy gymeriad di? um, ac oedd gennau feather boa, ac o fi a'r hogyn arall oedd yn y heels, nath ni, nath y feather boas clymu ar at ei gilydd, ac o'n i fatha dwy hogan ar noson allan o'r safon. Achos mae'n ma neud entrance yn bwysig iawn, ti'n meddwl bod, bod yn eitha nobl am y peth, ddim dangos eich hun, fel dyn ni'n gwybod. Ond, a mae gennau siampl o peidio dangos eich hun fan hyn. Reit, so dyma sioe mynd mlaen yn fan hyn. Yeah. Mae yna rhywun mynd i ddod mlaen i'r llwyfan. Ond ar gefn be chi'n gofyn? Ar gefn be, Mathe? Ar gefn be?
Ar gefn lot o be?
Oh, oh. oh, wow! A dyma ni ag e! Slow-mo! Reit, um, ti'n cadw'n hynny, Ero, ni'n just siarad nawr a ti'n dweud ti'n, ti'n, ti'n, er bod ti'n dawnsio ac yn dawnsio pethau fel yna hefyd, ti'n mor heini a hynny. Ond, o ti arfer cadw'n heini, ti'n chwarae badminton. Oedd. Pam badminton?
Um, Wel, o mam arfer yn fod yn coach i'r uh, juniors yn Inbych, so o'n i jyst yn mynd jyst i cadw cwmni mam, really. Achos, peth yw gyda ba badminton, mae tennis yn eich fel gêm twyd eitha caled, a tyfa, mae badminton eich yn hawdd dros ben. Dio ddim.
O, mae o!
Mae o'n edrych... Mae o fel tennis, ond mae o fatha dwy waith y cyflymder, achos mae o mor gyflym. Ond ond ma'r ma'r ddau beth yn debyg, mae gennych chi racket, mae gennych chi net, ond yn wahanol iawn yn tennis, pryd ydych chi'n ennill, ydych chi'n neidio, ydych chi'n neidio dros y net i llongyfarch eich yeah, yeah. gwrthwyneb. Ie, yeah, pech byth, byth, byth trio wneud hwnna tra chwarae badminton. A dyma pam. Ie, yeah, dyma ni mynd. Cor cochyn. Ie! Cochyn! um, Ti'n dod o deulu amaethyddol? Do. Uh, wyt ti wedi ffermio? Na.
Ti'n dda yn ffermio? Mae dad yn watsio mae'n siwr so dwi ddim. Dwi ddim o gwbl. Dim dim dim dim syn- dim dim o'dd gen ti mosba i i ddilyn? Mae'n siwr swn i'n andros o dda os taswn i isio ond...
Ond... Ond ocê wel dig- digon digon teg achos mae mae o'n waith caled fi'n siwr fyddi fyddet ti'n cytuno gyda hynny. Yym ti'n gweud bod ti'm yn hoffi ffarmio so ti'm isio bod yn ffarmio ffarmwr ag ma' gynnai glip fan hyn o'r anifeilied sydd falle ddim yn hoffi ffermwyr achos chwara clip yma. Fi'n meddwl bod hwn yn cael ei wneud i fyny, achos... Fi'n meddwl mae actor, mae gan y dafod yma, achos mae'n... E- ie, mae hwnna'n... Fi'n meddwl bod gan, bod gan, bod gan y, y ddafod yna equity card, achos mae'r actio'n... bryd- Oedd y- Auditions oedd y- oedd y camera yn y lle iawn, a cue Oh, a go. ffordd ti. Um, ti'n dipyn o gogydd.

ti eisiau gwneud skydiving, dyna, dyna beth os ti'n hoffi wneud. Y broblem ydy gyda skydiving, mae'n gostus, a beth sy'n digwydd os ydych chi'n dda iawn â fechdera? Ie? Yeah. Yeah? Mae gynnau'r ateb, mae gynnau'r ateb, ie? Yeah? Ewch i'r tŷ bach agosa a gwnewch hyn. Ie, yeah, mae gynnwch chi'r wefr! Mae'n fel petai bod chi fyna wedi neidio allan o'r ffenest, a dyma ni! 1,000, 2,000, 3,000! Check! A dyna ni, diolch yn fawr iawn i fy ngwestai arbennig Mark Evans, Mark Evans, sori, a dyna ni, newyddion y we!